Davi TVGH, Yɛwɔ nneɛma pa bebree de brɛ mo. Yɛwɔ animdiefoɔ ne akuninifoɔ a wɔwɔ nimdeɛ a ɛte sɛ sei ara bi de brɛ mo. Enti no, like yɛn page no Davi TVGH, subscribe to Davi TVGH, na share page no, na da biara yɛbɛbrɛ mo nneɛma pa sei ara. Yɛda Okyidempɔn Nyankopɔn ase Yɛkasa wɔ Davi TV so. Nipa a ɔreti ne nka yɛ Dɔkta Michael Abɔnsa. Na ɛnnɛ me ne wo bɛkasa afa yɛn abibiduro ho. Abibiduro, yɛwɔ abibiduro na yɛwɔ ahaban. Cause ahaban no yɛwɔ nea yɛde yɛ. Yɛwɔ sunsum deɛ na yɛwɔ honam deɛ. Na ɛnnɛ anɔpa yi sɛ wobue w'asom yie a na wotie Dɔkta Michael Aponsan a wobɛtiam bɛwie no nanso woayɛ nhyira. Yare a ɛda wo so no, menim sɛ sɛdeɛ ɛte biara no, yare no bɛkɔ na wo nso adansedie aba w'abrabɔ mu. Deɛ ɛdi kan, yɛn nananom agya yɛn nneɛma bebree, na nneɛma a wɔgyaa yɛn, yɛn yɛnnim mfasodeɛ a ɛwɔ so. Ɛno nti yɛatu agu, ɛna nnɛ yɛyɛ nneɛma bi a yɛn deɛ yɛ sɛ Nea yɛpɛ na yɛyɛ nti na ɛnnɛ ɔhaw ne amanneɛ no nso aba yɛn so. Nti ɛnnɛ wobɛhu sɛ da biara na nnipa yare ɔhaw ne amanneɛ. But tete no, ne yɛn nananom no wɔdi Nyame asɛm so a yɛfrɛ no sɛ ahabanduru, abibiduru no a wɔdi so no, saa tam na yareɛ ne ɔhaw ne saa nneɛma basabasa no nni hɔ because ne yɛdi yɛn mmara so. But ɛnnɛ, yɛato anu agu. Yɛakɔfa Bible no, Bible no yɛakɔfa mmom, nanso emu nsɛm no, yɛntumi mfa nyɛ adwuma yie. Ɛnna yɛde yɛ adwuma koraa, nsɛm no yɛde bɛyɛ adwuma no, ɛyɛ sɛ haban no na ɛsɛ ɛdi anim. Na sɛ yɛtumi di saa nneɛma no nyinaa wei so na yɛde yɛ adwuma a, nkonimdie bɛba. Haban no gu ha. Mɛkyerɛ wo nea yɛde yɛ. Yɛwɔ honam deɛ ɛna yɛwɔ sunsum deɛ yɛ. Na sɛ yɛka sunsum a, sunsum koraa ɛne nea ɛwɔ he? Mentwa mo ano na ɛnɛ mɛsan akyia me papa baako, yɛn papa ɛyɛ Gaftram Peter Kwamena Egan, ɔna ɔda Hebafoɔ no nyinaa ano ɛne mpanimfoɔ a ɛda ɛwɔ Heba ɛɛ Gaftram hɔ. Mekyia obiara. Ɛyɛ mo ba Doctor Michael Aponsan na ɛnnɛ me ne mo ɛkasa yi. Yɛba haban no so, nea edi kan, ɔbɔadeɛ, ɔma yɛn, ɔkyɛ yɛn akyɛdeɛ paa, na akyɛdeɛ a ɔkyɛɛ yɛn no, yɛn yɛ fii sɛ ɛyɛ biribi kɛkɛ. Nanso, ɛyɛ saa haban wei, yɛfrɛ no nyanyaa. Ɛsono sɛnea obi afrɛ no, sɛnea ebinom frɛ no deɛ, me deɛ, mennim, na mmom nea me nso menim sɛ yɛn kasa a yɛrefrɛ yɛ nye, nyenya. Na nyenya wei yɛ nneɛma bebree. Sɛ wohu sɛ ahemfo bɔ, wɔbɔ dwa na ɔde to ne kɔn mu sei a, Onim nea ɔpɛ akyerɛ. Yɛmmra ne honam ɛɛ ɛɛ physical side ansa ansa na yɛaba ne spiritual side. Physical side no nyɛ nya. Wohata. Mɛkyerɛ wo nneɛma mmienu bi a ɛyɛ wɔ honam mu. Nya nya no wohata na ɛwo a wosisi na wobɛsisi no ɛbɛyɛ sɛ powder. Ɛyɛ sɛ powder a obi a nneɛma gugu ne ho basabasa no. Sisi no sɛ pawd sisi na nyɛ sɛ pawda na fa fura nkuto na fa sra. Wode sra a, saa nneɛma no agu wo ho ayɛ nsawansawa no ne nyinaa bɛfi nipadua no mu. Ana afei nso yɛsan nua nom, yɛn nua nom yɛ nneɛma bebree. Yɛsan de sa. Nea ɛdi kan, yɛba ne sunsum ne yɛyɛ. Sunsum na ebeyi nea mekyerɛɛ wo no. Sɛ ahemfo bɔ bɔ bɔ dwa a, wɔde sɛn wɔn kɔn ho, na wɔde sɛn ne kɔn ho a, onim nea ɔpɛ akyerɛ, because sɛnea enti a ɔde asɛn ne kɔn ho ne sɛ, wɔn a wɔbɛba dwabɔ no aseɛ no, nnipa bɔnefoɔ wɔ mu, na ɔno ɔhene no koraa a ɔte apakan no mu a wɔasoa no no, ne yɔnko hene ba bɛchallenge no. Enti sɛ ade wei sɛn ne kɔn mu a, ɔkyalɛgyi na ɛnyɛ adwuma because berɛ a ɔresa wɔ apakan no mu no ne yɔnko bɛtumi akyalɛgyi no sɛna ɔbɛfi apakan no mu abɛhwehwe fam nanso ɛsiane sɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn no ɔde tumi ahyɛ mu no nti no ɔde ahyɛ mu deda woyɛ dɛn ɔde tumi no ahyɛ mu bɛ sɛ wanda no adi ankyerɛ wo a wodeɛ wobɛhu sɛ yɛ biribi kɛkɛ enti ɔde to ne kɔn mu no woyɛ ne wotra ne sɛ dɛn ɛnyɛ adeɛ a wo sa bɛka no Wei no, yɛsan de yɛ awoɔ bio. Yɛsan de yɛ awoɔ. O deɛ nkae no, tu ho anamon na bra Doctor Michael Aponsan Herbal Clinic. Woba Doctor Aponsan Herbal Clinic a, woba me nkyɛn a, mɛkyerɛ wo sɛ yare na ɛda wo so. wode akyi wabrɛ wanom ho aduro nso still nkɔ dr michael aponsa nkyɛn a wobɛnya wayaresa ɛmfa ho ne berɛ a wabrɛ yɛsa kɔ ne ɛtɔ so mmienu obia menim sɛ obia nim bankye ahaban na bankye ahaban koraa no yɛnim nso yɛnim adeɛ yɛ na yɛnim sɛ Abɔ a wɔatu, wɔtu a n'aduan yɛde wɔ fufuo di, yɛde bɔ ampesi di. But yɛnim mfasodeɛ kɔ a ɛwɔ bankye ahaban mu. Ɛnnɛ mabɛkyerɛ wo mfasodeɛ a ɛwɔ bankye ahaban mu bebree. Mfasodeɛ a ɛwɔ mu bebree. Yɛdi kan wɔ bankye ne dua ne dua no ankasa so. Mekyerɛ wo adeɛ, sɛ wo ne aborowa bi te fie anaasɛ wo ne obi te fie na ɔsɛ ne sisi yɛ ne ya na ɔde ne nsa sɔ ne sisi Na saa nipa no wokɔtwa bankye dua, wotwa bankye dua na wode ma no sɛ ɔmfa nnante a, nipa no ɔnkyɛ wɔ asase so. Because bankye dua no ɛyɛ spirit, ɛbɛtumi akum no ntɛm. Saa bankye dua koro wei ara, wobɛtumi de anante afiri ha akɔ Bɔrega aba. Honhom bɔne biara nni hɔ a ɛbɛtumi ahyia wo wɔ kwan so. Yɛsan ba n'ahaban no so. N'ahaban no, nea ɛyɛ ni, yɛwɔ bi wɔ hɔ, ɛyɛ, ɛyɛ wɔ nsa seven, ɛna ɛwɔ nsa five. ɛne ɛwɔ nsa six. Ebia wɔ dwuma a edi. Bankye ahaban wei, yɛde pam honhom bɔne, yɛsan de dwareɛ. Sunsum na ɛba sunsum a, yɛde dware yi honhom fi fi nipa so. Yɛde yɛ honhom fi fi nipa so. Na woabɛhu sɛ bankye ahaban, sɛ anka wonim mfasodeɛ a ɛwɔ so a, Anka da biara no, haban a Nyankopɔn de ama yɛ Bibimanfoɔ no, anka ɛsɛ sɛ ɛyɛ som paa yie. But ɛnnɛ, ɛnyɛ som, ayɛ sɛ ɛyɛ bosom nneɛma, bosom nneɛma, bosom nneɛma. But ɛnnɛ, meka kyerɛ wo sɛ, sɛ wodi bosom nneɛma, bosom nneɛma akyi a, wobɛhwere wo nneɛma pa. Ɛno na Dɔkta Michael Aponsa, Mikita a mede kyerɛ wo sɛ bankye haban no, yɛde yɛ nneɛma bebree. Makyerɛ wo honam nea ɛyɛ ɛna ne sunsum nso nea ɛyɛ. Mede to hɔ ne akɔ nea ɛtɔ so mmiɛnsa. Sɛ me deɛ menim sɛ obiara nim haban a yɛfrɛ no sɛ adedenkuruma. Adedenkuruma yɛ haban bi a ɛyɛ paa. Efifi wɔ bɔla so Yɛtumi dua wɔ fie, but anka mepɛ sɛ atiefoɔ no tie sɛ, sɛ yɛ saa dede nkruma wei, sɛ wo ne mmofra wɔ fie a, ɛho hia mpo sɛ anka ɛsɛ sɛ wodua wɔ fie. Yɛdua wɔ fie ma yɛtena ase a, yɛtumi da aseɛ. But sɛ w'ani amma wo ho so na wo dwonsɔ kɔgu n'ahaban so a, woyɛ barima a, wo barima bɛwu. Nea nti a meka saa ne sɛ, Ɛyɛ honam mu nneɛma, ɛyɛ sunsum mu nneɛma. Yɛnkɔ honam mu nea ɛyɛ ansa na maba sun makyerɛ wo sunsum mu deɛ nso. Dɔkta Michael Aponsan, mekasa kyerɛ wo no, mepɛ sɛ wowɛn wobue w'aso no yie paa na tie. Me ne wo sua deɛ ɛfa ho. Adada nkuruma wei, wohu sɛ yɛwɔ ne kɔkɔɔ ni, Ɛna ɛwɔ ne fitaa nso ne wei wɔ hɔ ne another colour ɛwɔ hɔ na kɔkɔɔ no ɛna ɛde yɛ nneɛma bebree wei n'ahaban no sei no wobɛ wobɛte na wahata anaa wopa nea awo no wobɛtete na wode haban baako nso afra ɛne mede kyɛw free wode borɔfrɛ haban bɛfra. na woayɛ ne tii na woanom. Woyɛ ne tii na wonom a, yare wɔ nipadua no mu a, ɛbɛkɔ. Na mmom sɛ yare no ano yɛ den a, tu anammɔn bra. Dɔkta Michael Akɔnsa, woba me hɔ a, mɛkyerɛ wo, mɛma wo, mɛyɛ ano aduru ama wo. Na yare na ɛwɔ wo so na ɛbɛkɔ. Yɛmmra ne sunsum mu. Sɛ wodua wɔ fie na sɛ wosɔre anɔpa anaa ahemakye na wodwo nsɔ na n'ahaban no bi da fɛ na wodwo nsɔ gu so. Ade kye wosan bɛdwo nsɔ gu so, ade kye wosan bɛdwo nsɔ gu so a, woyɛ bɛrima a wo bɛrima bɛwu a ɛntumi nyɛ adwuma bio. Sɛ ɔbaa nso, Wokɔ agyanan anaa private na wote haban no sei, wote na wode pepa wo to a, sɛ wowo a, wo ba no bɛnya abamawuo, ɔbɛwu. Wo ba no a woawo no no, ɔbɛwu. Wowo bɛyɛ five, ten, wɔn nyinaa bɛwu because haban no a wode apepa wo to no, wode ɔhaw kɛseɛ na ama nipadua no. Enti ɛba no saa a, gye sɛ wotu anammɔn ba Dɔkta Michael Akonsah nkyɛn, na saa haban koro yi ara mekyerɛ wo sɛnea wobɛyɛ no ansa na wunyinsɛn a, na wowo a wɔatumi awo afa ho afa wo ba a, abofra no bɛtena wiase ama wo. Na sɛ yɛka dede nkurum a, ade a ɛyɛ no, ɛboro adwene ne ntease so. Enti ma yɛn nnipa bi yɛhu no sɛ ɛyɛ haban bi kɛkɛ. Ɛyɛ biribi kɛkɛ. Saa ahaban wei yɛbɔɔ din gu so. Yɛwɔ nea yɛde ka ho. Yɛbɛtumi de asɛe w'abrabɔ. Ɛno nti na ahaban no mfasodeɛ wɔ so bebree. Yɛsan ba, wɔn sɛ ɛso frawa na ayɛ sɛ aba. N'aba no, yɛde yɛ nneɛma. Ahaban no so. Sɛ na mekyere haban no, obi wɔ hɔ ɔse me deɛ me da sunsum bi haw me anaa me so dae basabasabasa. Yɛwɔ no nɔmɛs. Yɛka bibi nɔmɛs a obi nte aseɛ. Yɛwɔ nɔma three. Yɛwɔ nɔma seven. Yɛwɔ nɔma five, yɛwɔ nɔma twenty one, yɛwɔ nɔmas a yɛde te. Na saa nɔmas a yɛde te haban wei no, yɛwɔ sɛnea wobɛyusu no, ɛne wo ba mɛkyerɛ wo sɛnea wobɛyɛ no na wode ayusu ama wo nipadua. Sɛ woda a, dae bɔne a woso no mma biom koraa because ɛyɛ honhom Ewiem atumfoɔ no, wɔn na woda a wɔde wɔn ma wo so saa dae basabasa no ne ahombɔne abayifoɔ, wɔn na wɔyɛ saa adeɛ no. Enti woba na mekyerɛ wo a, na woyusu sɛ na mɛkyerɛ wo a, saa dae bɔne na woso no, ɛnyɛ adeɛ a wobɛso dae bɔne bio. Na mekyerɛ wo sɛ haban no, Nyankopɔn, de maa yɛn. Na obi da bi obi ka sɛ Nyankopɔn de maa Nyankopɔn de maa mekyerɛ ɔde baako Nyankopɔn ɔyɛ herbalist. Yɛn Nyankopɔn a ɔbɔ adeɛ no yɛfrɛ no Okyediampɔn Nyankopɔn ɔyɛ herbalist. Eti wokɔ Bible no mu a yɛkenkan Bible no ade biara yɛde ato yɛn ho so a ade biara yɛkan no. Wokɔ mu a wobɛhu sɛ wokɔ Exodus hɔ a sɛ 25 saa ɛba 30 hɔ nom a ɔkyerɛ ɔkyerɛ Moses sɛ ɔmfa dua no, ɔkyerɛ dua papo ne dua no mu a wɔfa nka ho. Ɔse ɔmfra no adurufo, adufrafo nyansa mu. Wɔmfa nyɛ oil. Na ɔde yɛ oil. Nti sɛ Nyankopɔn aka saa asɛm wei a, na hena na ɔyɛ ɔkɔmfoɔ no anaa odinsini no? Ɛyɛ Nyankopɔn. Ɛna ɛnnɛ Kristofoɔ yɛ mmom yɛgya haban no ato hɔ, ɛna yɛse haban yɛ bosomdeɛ. Ɛnti na ɛnnɛ yɛ ɛdi ɛnya wɔ asase so bebree, nti wobɛhu sɛ yɛbrɛ, yɛwɔ asɔredɛm so ne yɛbrɛ. Because da bi a meka sɛ, sɛ woyɛ nnipa bi na wokasa tia haban a, sɛ haban yɛ bosomdeɛ, haban nyɛ, haban yɛ sei a, bisa wo ho sɛ, sɛ wonua aduane a, Kontommire na wode gu so na ɛyɛ dɛ? Ɛyɛ haban ara. Kontommire koraa, meba a, mɛkyerɛ wo a wodi no. Sɛ yɛkɔ ne sunsum side a, anka wobɛka sɛ kontommire mpo wonni. Nso wɔn sɛ wodi o. Ɛno deɛ wonka sɛ ɛbosom nneɛma anaa ayɛ abosomsɛm. Wohu? Nti Nyankopɔn akyɛ yɛn saa nneɛma wei. Na sɛ wonte, wonnim a, wobɛka sɛ o, ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ. Worente aseɛ nso. Sɛ wobɛte ase a, gye sɛ wode anammɔntuo ba Dɔkta Michael Aponsan nkyɛn. Woba me nkyɛn a, mɛkyerɛkyerɛ wo. Mede sa yareɛ, wei mede sa yareɛ pa ara ma yareɛ a ano yɛ den, mede sa yare no. Sɛ ɛwɔ so a, tu anammɔn na bra na bra memfa nsa wo yareɛ. Mede saa ɔyare a wo ho bɛtɔ wo. Membu no sɛ nhaban bi kɛkɛ. Wei na yɛfrɛ no sɛ adede nkuruma. Baabiara ɛtumi fifi wɔ. Bɛ sɛ wonim ho akwan a, ɛde ɔhaw kɛseɛ na ɛbɛma wo. Ɛsan gye nnipa nkwa. Sɛ wei yɛate ho abakɔasɛm wɔ Bible mu da sɛ Yona adede nkuruma fifi wɔ no so anaa meboa? Sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ me sɛ mo a monim. Mesan kɔ nea ɛtɔ so anan. Obiara nim haban wei, yɛfrɛ no wagashi. Saa haban wei, yɛba yɛde yɛ suns ɛyɛ sunsum adeɛ san yɛ honam adeɛ. Ɛnɛ mekyerɛkyerɛ wo, yɛsua adeɛ. Menim sɛ adeɛ a yɛsua wei, anaa adeɛ a mekyerɛkyerɛ mpanimfoɔ tie. Mpanimfoɔ tie paa, mpanimfoɔ akɛse akɛse tie because abibidurofoɔ a wɔyɛ abibidurofoɔ na wɔaben wɔ abibiduro mu, haban mu no, menim sɛ ebinom nso tie. Na wɔhwɛ yɛn nso. Haban wei yɛfrɛ no wagashi. Haban wei mekyerɛ wo adeɛ, yɛnte na awia Anaa anɔpa mpo. Wei wote, wonya tee da no ara na wopo saa a, okay, wo deɛ yɛmmara honam ansa. Wei, ɛyɛ typhoid aduro kɛseɛ paa. But yɛwɔ nneɛma a wode bɛka ho a yɛde yɛ yɛde bɛyi saa typhoid yare no afi wo so. Sɛ woyɛ obi a typhoid ɛwɔ so deɛ a, tu anamon na bra. Yare no a ɛyɛ typhoid yare no ɛbɛfi wo mogya mu. Yɛde sa typhoid. Wei no nso a ɛsan yɛ diabetes ho adwuma. Ɛyɛ ɔgashi haban wei. Yɛsan de yɛ diabetes ho adwuma. Ana obi a ɔwɔ hernia, afei na ɛba foforɔ. Menka sɛ hernia no twɔn no nea ayɛ kɛseɛ. Nea afei ansa na atɔ ne hwɛ mu a afei ansa na agu so yɛ kɛse, agu so ba no. Wagashi haban wei, yɛwɔ nea yɛde ka ho. Yɛnoa ma wo, wonom. Heni a na ɛba no, ne nyinaa bɛyera, na ahotɔ aba. Okay, yɛnkɔ ne sunsum side. Sunsum side na ebi nea mekyerɛ wo no ɛba honam mu no. Sɛ wokɔte haban wei, ɛyɛ wogahye haban wei, wote no anɔpa anaa awia, da no a wotee no, obi wɔ ɔtee no ara na waposa, ɔsɛ m'ani, mehwene mu, Eyi nka, na wɔaposa, na wɔde akagya na wɔaposa. Da no ara a wotee a wode kagya a woposae no, sɛ woyɛ obi a wowɔ sika a, wo sika no nyinaa bɛstarte afi wo nsa. Because wotee no da no ara na woposa a, ɛwɔ wo nsam a, ɛbɛma ohia bɛba wo so. Wobɛdi hia, wobɛ start adi hia. Ɛti wobɛhu sɛ yɛwɔ nipa bebree wɔwɔ asase ah first na me meyɛ biribi ɛkɔ so paa sisi adeɛ adeɛ bi a mɛyɛ na ɛnkɔ so because de nti a yɛde yɛn nsa kɔ so haban bi mu a haban yɛde yɛn nsa so mu no yɛma wɔn ankyerɛ yɛn sɛne haban no ne fareban ɛteɛ Anaa tumi a ɛtaa yɛkyire neɛ ɛde bɛba mfa nsunsuanso nsunsuanso a ɛde bɛba nipa yɛn bisa ne yɛn ate ne yɛn yɛ ɛti ɛtumi de saa ɔhaw no ɛma nipa ɛti wobɛhu sɛ nipa no ɔyɛ adwuma nso adwuma no nkɔ so sɛ wo baa yɛ saa haban wei a na yɛde bɛkyerɛ wo bɛyɛ ho adwuma ama wo na afei deɛ nneɛma ɛtumi akɔ so ama wo saa haban kuru wei a Yɛtumi de pam nnipa. Sunsum asɛm na mekyerɛ wo no, nomes a yɛte adiyɛ. Yɛtumi de pam nnipa fi nnipa ho. Yɛtumi de haban wei pam nnipa fi nnipa ho. Haban wei ara nso, yɛsan tumi dan ka. Haban wei sɛ huhu bɔne bi haw wo a, yɛwɔ nɔmɛs a wobɛte, yɛwɔ baabi a wode bɛhyɛ, huhu bɔne ntumi ntra. Ɛyɛ saa haban wei ara, wagashi haban. Ɛyɛ nneɛma bebree. Yɛsan kɔ nea ɛtɔ so biom. Obiara nim haban wei, yɛfrɛ no akɔnfɛmɛtiko. Yɛwɔ ne bad side ɛna yɛwɔ ne papa, yɛwɔ bɔne a edi ɛna yɛwɔ papa a ɛbɛyɛ. Ɔhwɛfo a wohwɛ me, mepagya kyerɛ wo ɛɛ wei, wei na yɛfrɛ no sɛ akɔnfam atikoro ahaban anini. Honam mu no wei yɛde yɛ gonorrhea. Yɛ ɔhaban ne haban bi a wode ka ho a ɛyɛ gonorrhea aduro kɛseɛ pa ara. Ɛna afei, saa haban wei ara nso, yɛsan de yɛ diabetes. Sɛ BP wɔ obi so a, ɛno ara. Sɛ yare wɔ obi ho na wopɛ sɛ wohu yare a ɛwɔ nipa no ho na yare no apue a, mekyerɛ wo Wei mede kyɛ ofiri anka me se me nka Wei anka me se mɛ kyerɛ wo anka me se tu anamon na bra ansa na ma kyerɛ wo Ɛyɛ akɔnfam atukuro wei haban no wo bɛ te Mmaako mmaako mmiensa Sɛ wo nya na nan kora ɛyɛ Sɛ nti na bibia me ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ nɔmɛs Wo bɛ yam anaa wo bɛ posa wopo sa a, pɛ muka mu nso. Muka no yɛasɔ gya wɔ mu no, ɛmu nso no, ash no, ayɛ sɛ powder no. Wopo sa wie, wopo sa kɔnfamatukuo ahaban wei wie a, fa muka mu nso no fa misi, fa fra. Wowie a, fa sɔ wo hwene mu, aha ne ha. Gyae. Yare bi a ɛwɔ nipadua no, wobɛhu sɛ yare bɛstate apuepue. Yare bi a ahintaw wɔ nipadua no mu, bɛstarte apuepue wɔ nipadua no mu. Enti sɛ Nyankopɔn ama yɛn akyɛde kɛse wei a, na wo sɛ wompɛ a, nea ɛwɔ he bɛn na wopɛ? Yɛnim sɛ mpaebɔ, mpaebɔ, mpaebɔ ɛyɛ adwuma, but sɛ woannya direction wɔ ho a, ɛnyɛ adwuma. Mpaebɔ no, ne direction ɛyɛ haban, ɛne haban na ɛnante. Enti, da biara meka kyerɛ Kristofoɔ sɛ, sɛ Bible a yɛkura no, Bible, ɛmu nsɛm no ne haban na ɛmakye. Enti saa ara na sɛ wobɔ mpaeɛ na woannya direction a, mpaeɛ na wobɔ no ɛyɛ kwa. Ɛno nti na Dɔkta Michael Aponsan ɛnnɛ ne wahyia a me ne wo ɛka haban ho asɛm na saa aban wei asɛm a me na ɔka no ne nneɛma nso a ɛyɛ no ɛyɛ bebree ɛnyɛ ne nyinaa na mɛtumi akyerɛ wo ɛwɔ afiri wei so wei mene sa yareɛ paa ɛti mepɛ obi ɔsɛ yare ɛwɔ no so ɔde akyin a wabrɛ no Ɔde otu anammɔn ba a, mede bɛsa no yareɛ. Eti ahwɛfo a mohwɛ me wɔ David TV. TV wei menim sɛ ɛtrɛne ɛfa baabiara. Na wiase afa no nyinaa nso ɛbɛhu sɛ David TV no ɛnyɛ TV bi kɛkɛ. Na mmom ɛyɛ TV a sɛ wobue w'asom yie na wotie Wotie emu nsɛm ne atiefo a yɛka wɔ so a, wobɛyɛ nhyira. Nkyerɛkyerɛ a moteeɛ yi, sɛ mo ara moahu sɛ biribiara da dinn? Davi TVGH, yɛwɔ nneɛma pa bebree de brɛ mo. Yɛwɔ animdiefoɔ ne akuninifoɔ a wɔwɔ nimdeɛ a ɛte sɛ sei ara bi. de brɛ mo enti no like yɛ page no Davi TV GH subscribe to Davi TV GH na share page no na da biara yɛbɛbrɛ mo nneɛma pa sei ara.